Geldiňmi? Hawa. Gowlukmy? Gowluk, hawa. Onda näme ýüzüň salyk? Intek ir, ogulmy, gyzmy aýtmadylar şu wagt. Ogul bolsun, gyz bolsun, onküsiň abat bolsa. Akyl-huşy ýerinde bolsa, ondan gymmat näme bar? Aý, öňem-ä Hajyň dört gyzy bar diýýäler. Iliň pikiri bilen näme işiň bar, Güljahan? Çagaň dyrnagyna zar bolup ýörenler bar. Şon ýaly bolsaň-a bilersiň. Oho-ow! Meň balajyklam! Gyzym, dünýede iň baý adam kim gyzym? Meň kakam. Wah, dogry. Altynym ma, kümüşim ma, merjenim ma, göwherim ma. Mwah! Göwher kim gyzym? Ýagtylyk. Merjen kim gyzym? Ýylgyryş. Kümüş? Ýagşylyk. Sen kim gyzym?

Agam, söýgiň nämedigini bir bilýäňmi diýip ýazdy welin, näme jogap bersemkäm? Inim, şony menem söz bilen aýdyp biljekkä. Hajy, Hajy, sen çykyş etmeli. Ýöne, häzir aýdym bilen aýdyp beräýmesem.

Diýmek, ähli meşhur aýdymlar şu taýda döreýär. Bu kim Şatlyk? Ejem. Nurana zenan. Sen ejeňe meňzeýän ekeniň. Sen men barada ejeňe aýtdyňmy? Aýdardym. Şatlyk. Bagyşlarsyň men bilmändirin. Ýöne meň uýam bar. Ady Dilber. Iki sanjak ýegenimem bar. Aa, meňzeýäsmi? Meňzeş, geň galaýmaly, hakykatdanam meňzeş. Uýam ikimiziň iň süýji ýatlamalarymyz, ejemiziň ýatlamalary. Ejem dokuz ýaşymda aradan çykdy. Kakam on dokuz ýaşymda. Şatlyk, Bu kim? Bu meň halypam. Bu ynsan maňa sungat äleminiň gapysyny açdy. Biz ilkinji gezek duşamyzda men awtoýolgada işleýärdim. Bary ýürek ýürek benzeýän ol seni Aglatmaz ynjytmaz gorar ol seni Ýylgyrsaň gülýär ol aglasaň aglar ol Indi köpdür sap bu ene ýüregi Aglasaň aglar ol Iň mukaddes zat bu ene ýüregi. Jigim owadan sesiň bar eken adyň näme? Şatlyk. Agam owadan ses-ä siziňki. Kimiň aýdym ýaňky aýdym? Aý ýok ol bir aýdymam däl dilime gelen sözleri hiňlenäýdim. Sözlerem özüňkimi? Heňem. Ene hakynda öz-ä. Ejem ýadyma düşse şonda hiňlenäýýän. Gussam ýeňmeýän. Ejeň ýok. Uýam bar. Ady Dilber. Olam siziň aýdymyňyzy söýüp diňleýär. Işlände-de diňleýär. Iş wagtyň näçede gutarýar? Bir sagatdan. Bir sagatdan. Geljek onda meň bilen studiýama gidersiňmi? Hawa. Bolýar. Sag bol Şeýda. Sag-aman bar. Janadern hökman. Şeýda. Ertir gudaçylyga bararlar. Agam oň bolsun. Hawa, hawa. Şu toýuň sähetine biz garaşyp ýördük. Toý bir gowy zat. Toýy nesip bolsa, Indi tumar bilen çagalar bilen bararys, gatnaşarys. Tans ederis, şowhun ederis, sowarys nesip bolsa. Gelneje, şu toýa gerek näme hyzmat bolsa, arkaýyn bize aýdybermeli, biz hiç çetde durmarys, elimize baryny edip kömek ederis. Ana, gelnim size häzir süýji tagam bişirip berer, siz arkaýyn oturyň. Gaýçyn, döwranlarda dek geçmeli, nesip bolsa. Hawa, hawa. Alýo, tumar. Haw. Eşidýäňmi? Eşidýän. Şo agamyň toýuna aýryk goýan pulumyz bar-da. Hawa. Sowgat etmek üçin. Hawa. Şony tapmadym-da. Şony nirä aýyrdyň? Waý, şu wagt näme etjek gyz ony? Toýa çenli wagt kän-ä. Şu wagt toý aýtmaga geldiler. Toýuň sähetini belläpdirler. Çakylyk bilen, gellejem bilen geldi-de şo. Ellerine berk gowersem kömek bort-da, begenerler-dä. Ýok-la, toýunda berers-le gyz. Tumar sen näme etdiň puly?

Onsoň şun ýalak gymmat baha zynjyr aljak bolsaň, menden soraşma, näme diýsene. Onsoňam sen zynjyryň ýokmy diýsene. Onsoňam şu gelnim üçin aldym diýjek bolma. Men bilýän kim üçin alanyny. Özüm üçin aldym. Aljak. Men näme mynasyp dämi? Aljak? Sen, meň agamyň toýy üçin ýörite ýygnap aýryp goýan pulumy menden soraşman, gymmatbaha zynjyr alýaň. Şo dogrumy? Dogry. Hökman şolar gelse, goh bolýar öýümizde. Şo obalylar üçin. Näme diýdiň? Goh bolýar diýdim. Kimler üçin?

Şo tumaram tanyň aýaly. Towa. Oý hindi guşum. Oý hindi guşum. Hakyt töpdürdi. Oý. Salam. Salam. Tumarlarmy ka? Hawa, tumarlar. Bize ýitigimizi gözläp geldik. Hmm. Näme? Gudaçylyga geldik. Geliň geçiň gelen bolsaňyz. Oy, hindi guşum. Oy. Ynha bu da men gelnim. Tüweleme. Bir gyzymyz, bir oglumyz bar. Hmm. Otur gyzym senem. Şeýda janyň dizaýnerliginden habaryňyz bardyr. Hawa. Meň gyzymyň elinden dür dökülýä. Tüweleme. Oň diken köýnekleriniň barynyň hyrydar ýyldyzlar. Bizem siziň şeýdaňyzy şo ýyldyzlaň birine soramana geldik. Şatlyk Çaryýew diýip tanaýansyňyz-la? Aýdymçy. Ony tutuş ýurt tanaýar-a. Ine şoňa gudaçylyga geldik. Ony hemme kişi tanaýa. Uuu aýdymçy bolsa kakasy gyzyny bermez. Ynha ýekeje oglumyz bar. Şo çagalykdan aýdymçy bolmagy arzuw etdi. Aýdymçydanam bir kär bolarmy diýip aýdymçy etmedi. Ol öz diýenli, ynjyk, hemem bir dikdüşdi adam. Aýdymçy bolsa bermeýä kakasy. Ikinji gezek gelibem oturman. Dur dur dur şatlık. Näme bir yumruk ýalgyz üçin özüň heläklejek bolýaňmy? Näme, şon ýaly kemakyl görünýänmi? Hüm. Söýgini sargap, saýlap satyn alyp bolanok. Söýgiň özi gelýär, haçan geljeginem bilip bolanok. Ýöne bir kalyňa girensoň, unudyp bolanok. Ýylam ekeni-laý. Salowmaleýkim halypa. Eý-oý. Halypa, eşikleňi çalş, gural, köşeşde gel. Duýgularyny erk edip bilýän adam ykbalynyň eýesidir. Men saňa üç sany soragym bar, inim. Aýdymçy bolmak seň üçin kärmi? Aýdymçy bolmak meň üçin ykbal. Aýdym aýtmak seň üçin eklençmi? Aýdym aýtmak meň üçin sungat. Men seň üçin kim? Halypam. Siz meň üçin kakam ýaly eziz hem mähriban. Seňem, meňem ykbalymyz, ömrümiz aýdym. Aýdyma düşünmeýän, sungady söýmeýän adamlar bilen garnaş bolup bolarmy? Düşündim. Bolmaz halypam. Men-ä ertir daşary ýurda konserde barýan. Seňem iki günden täze albomyň tanyşdyrylyşy bolýa. Bu gün-ä dynjyňy alýaň. Ertirem hemme zady gapdala süýşürýäň-de, sahna bile bolýaň.

Alo. Alo. Salam Şeýda. Salam körpe. Bagyşlarsyňyz bimada aýtýan bolsam. Bir zat sorajakdym, Şatlygyň jany bir sagmy? Hawa ol sahnada häzir konsert başlamaly. Sahnada? Şatlyga bir zat aýtmalymy? Hä, ýok. Meň jaň eden aýtmaň haýyş. Sag boluň. Alo.

Şeýda! Şeýda! Seret, Näme? mende näme bar? Çakylyk! Çakylyk? Çaklyk maňa çakylyk ugratdy. Özem iki sany. Konsert! Şeýda, konserde gidäýeli. Şatlyk meni söýýä. Söýýä? Ol saňa söýýän diýdimi? Ol maňa sowgat ugratýar-a. Söýýän diýdigi dälmi eýsem şol? Eýýäm maňa bir hepde bäri sowgat ugratýa. Sowgat? Hawa. Şeýda men saňa hälden bäri aýdyp durun-a, sen meni diňläňokmygy? Ilki bilen maňa ullakan sebet güli geldi. Oň içinde Şatlygyň aýdymlary, aýdym-saz albomy. Ondan Şatlykdan bor-da sowgat. Ýaňja-da iki sany çakylyk geldi. Derwezämiziň öňünde irden gün dogmanka dur-a bular. Şeýda, maňa ýoldaş bolaý, gidäýeli. Ýok, gymmat. Maňa öýde garaşýarlar. Men öýe gitmeli.